Vawiin hi ni sawm pali, July, sanghnih sawmhnih panga a ni a, buatseitu MS Collection chanchin thar hrang hrang te Congress sawrkarin a din leh Prime Minister in a a hawn tawh Mizoram Engineering College pukpui, Congress sawrkar in a a din Lunglei pukpui a Mizoram Engineering College thar chu ram chhunga Professional College sawm leh Higher Education Institute hnuaia project za sumthum paruk nen February ni thum sang ni sawmpakua khan Prime Minister Pu Narendra Modian Jammu and Kashmir atangin video conferencing hmangin a rualin a hawng. Mizoram Engineering College hi cheng vaibel chi sawmhnih paruk sengin pukpuia arsi rama kum sang ni sawmparuk June ni sawmpariat atang khan sak ṭan niin November ni sawm paruk sanghnih sawm pariat khan sak zawh a ni a. A ram zau zawng chu actor sawmhnih pali point pakua niin Mizorama Professional Engineering College hmasa ber a ni a. Building sak zawh takah hian administrative block, academic block, laboratory, library, cafeteria, student common room,

Hei hi Bawlzuiin Higher and Technical Education Department chuan a bul tan nan Civil Engineering Department-a class tan phawt se tiin Mizoram sawrkara rawtna a thlen tawh a ni. Heti lai hian temporary class tan a nih hmain state sawrkarin a panna kawng KM Thuma thui, blacktop te, tui connection pek leh tui dah khawlna siam leh electric leh transformer bun te a tih fel phawt a ngai a ni. Mizoram Engineering College Approach Road Electrification leh Tui Connection atan sum awm sa vek, sensung awm vek chu mnf sorkar khan Congress sorkarin ram tana rohlu a hnuchhiah leh a hnathawh that hmingdai tawh ngailo tur a ni dawn tih an hriat avangin nge vanduaithlak takin a chhunzawm duh ta tlat lova. Mizoram Engineering College chu a awm ang angin hnuchhawn a ni ta a. Hetiang hian Lunglei Congress thalai te chuan February ni sawm sang ni sawmhnih pathum khan thuchhuah an siam a ni. Mizoram Engineering College chhimbial rilru tinatu Lunglei District Youth Congress Committee chuan Mizoram Engineering College pukpui a mi chu ni thum thla hni sang hne sawm pakua khan Prime Minister in hawngin Zoram mipui a bikin chhim bial an lawm hle lai a, tun thenga hawn a la ni lo chuan chhim bial mite rilru a ti na hle. LDYCC chuan he Engineering College hi hmalak chhoh mek a ni angin sanghnih sawm pakua atanga sanghnih sawmhnih academic season-a Civil Engineering Department-a ṭhen tura ngaih a ni, an ti. Mizoram Engineering College hi sawrkar mek, MNF, hian Hma lak chhunzawm a hnekin a puitlin hi a hlauah LDYCC te chuan kan ngai tiin kan chhim bial mnf, mla te pawn Mizoram Engineering College tih puitlin nana tha leh chung an cheng duh loh hi LYDCC te chuan kan dim tak zet a, a thlangtlingtu chhim bial mipuite min hmuhsitna kan ngai a ni, an ti. Lunglei Congress tha lai chuan College panna kawng siam that a la ni lo te leh tui leh electric pawh luh a la ni lo te hi keini chuan a rilru natthlak kan ti. Mizoram Engineering College a puitlin theih nan LDYCC chuan a zui tur leh an vil zui reng tur thu an sawi. Mizo nula a che tha hle. Galamanan, Group Buatsaih, Miss Grand India, Sanghni sawmhnih panga, Finale chu Vawiini sawm pathum thla sarih Sanghni sawmhnih panga chu hnu dar thum khan New Delhi-ah neih a ni a. Mizo nula Lalnuntluangi, Thuampui Veng Aizawl chu First Runner Up, Pahnihna a ni. Vanlal Nuntluang hi India ai uhin Miss Global or Miss Eco International ah a tling a. Mizo hmeichhe zinga beauty pageant ah thleng sang ber a nih a rinawm. Runner up a ni tih puan a nih hnuh hian Vanlal Nuntluang hian Lalpa ka lawm e tiin a phun sep. Amitabh Bachchan chu a dam a, a dam tha hle. Tun hnaia a thih chungchang thaw thang awm chu thi dik lo a ni a, a aiawh ten an sawisel nasa hle. July ni sawm pahnih, sanghnih sawmhnih panga khan Arabs te chuan official takin a thi lo tih an nem nghet a, celebrity dead hoax chu an hnawlsak. Thihna thuthang dik lova a tuar vawikhatna a ni lo. Hetiang thu dik lo hi tun hmain an lo sawisel tawh bawk a, kum sanghnih sawm pahnih leh sanghnih sawmhniha a thih thu sawi pawh a tel. Dik tak chuan Amitabh Bachchan hian film industry-ah a thawk rim hle a, tunah hian movie Kalki two eight nine eight AD chu a promote mek a, hei hian a dam a ni tih a nem nghet zual. Mahse, June Sangni sawmhnih panga khan thil thleng a awm a, a vital sign a inthlak danglam avangin ICU ah dah a ni a. Mahse, tunah hian hriselna lama harsatna lian tham a awm a ni tih finfiahna a awm lo. Zia Rosanga'n US dollar sangkhat thlawh tura lengzem hla an request chu a hnar a, minute nga lek lengzem hlasak a cheng, Chingliah Dehsanga hlawh aiin Pathian hlasak a thlang ta zawk a ni. I wel se lama cheng mek. Jailer Rosanga hian Lengzem hla kalsanah Pathian hla chauhsak a tum thu a lo sawi tawh a, tunah hian a hlaphua leh recording lama a buaipui mek nia hriat a ni. Vanlal Sailoa khan a lar vang lai tak leh zan khata a zai ringawt pawha sum tam tak a hlawh thin laiin, Isua neih ka duh zawk. hmingthanna aiin a ta ni ka duh, lei sum zawng neih aiin tiin a larna leh a sumhmuhna zawng zawng kalsanin Pathian hlasak leh Pathian rawngbâwl a thlang a, a thlanfuzia leh Pathianin mal a sawmzia chu kan hria. Jela Rosanga pawh hian a thlansual ka ring miah lo, a hausak ren rual loh kan Pathian hian thil dang zawng zawng kalsanin amah thlangtute hi a hmuh hmaih ngai lo. Aries-a huaisen takin kal zel rawh.

Jan Khengruu leh Fourth Runner-up Tan Shri Renu Pal te thlan an ni. Mizoram Iowa tel Van Lalnuntluang hian Subtitle pawimawh tak tak pahnih, Best in Swimsuit leh Miss Social Media Queen, a la bawk a ni. Van Lalnuntluang hian kumin April thla khan online hmanga audition pein Miss Grand India Sanghne sawmhnih panga finalist ata an thlan a ni zui a. Inbuahsaihna hrang hrangte kalpui chho nghal niin a team member Amos Emes Dawngzuala, Puia Pachuau, Rawa Hlawndaw, Daniel Chhawk Chhuak leh Isaac Lalremluata ten nasa takin he intihsiakna tan hian an inbuatsaih a ni. Heng bakah hian designer tha leh hlun tak takte a thawhpui bawk a, Paia Pachuau leh Daniel Chhakchhuak ten Escape engmawia Kalhriana hnuaia National Costume an rawn dawng chhuak a, Rose Pachuau, Tluangpui Hmar, Funky, Hana Khiang te leh Online Shopping hlun tak Rent, Little Miss te chu he intihsiakna tan hian a thawhpui a ni. Tunge a phen a awm? David Sailo, Modi hi engtianga politician hlawhtling thei nge a nih? Kum sawm pathum teh meuh Gujarat CM a ni thei a, a nih reng laiin Varanasi leh MP-ah thlantlin niin Prime Minister a ni zui a, Congress Party hruaitu tih lovah chuan inthlanpui Lok Sabha a zawna vawi thum chak thei leh Prime Minister a zawna tram thum chelh thei awm chhun a ni mek a ni. Amah Modi hi mithiam tia sawi tur a ni lo va, politics thu thiam ropui a ni hek lo. Hmathlir thui tak India ram tan a nei thei em em tura ngaih a ni hek lo. Mahse tinge? Modi phenah hian mi ropui, mi tangkai tak tak pakhat a awm a, a hming chu Prashant Kishore a ni. Kum sawmli pariat mi a ni. India ram political party-ah hian Party lian panga vela a lu lawk chinah a awm tawh a, i ueno hnuaia kum riat lai public health lama a thawk tawh bawk. India ramah politician thlir tur hlawhtling a nih hnuah Modi hian man fuhin a laka a bei thlap ta reng a ni. Politics a ke hniak a hnutchhiah hmasak ber chu kum sanghnih sawm pakhata Gujarat inthlannaah Trump thum CM nana Modi-a'n a campaign pui kha a ni a, a hlawh tling cher cher hle. Hemi hnu hian Modi hian man bet chawtin kum sang hnih sawm pali khan Modi chu PM turin Varanasi bialah a campaign pui a, Citizens for Accountable Governance a rawn champion pui a ni. Keini phenah Sawiseltu kan kawm tlang nel duh lo va, fak hluamtu a lo a luak chhuak a fak pei em em te hlir kuah a bet kan tum a, heng ho hian an mit dawi vaiin zamual an liampui thuai thin. An kal tum dan, tih tum dan kal a, hei hi chu a dik lo maw le? ti ngamtute kan kawm serh vat a, kar lo ah kan inti mi lian a. Fak hluam hluam tu te hi vote tling tu te emaw kan ti thuai a, kawng dik hrilh hreh lo tu te kan malmak fo thin. Kan hnaivai deuh te vur kan duh a, an ni vur let ah kan in nghat ringawt bawk a, hei hi politician tlo em em hmudik te kalphung a ni ve lo. Kishore hian kawng a kaw hmuh a ni satliah lova, an kalpui thil thenkhat a sawi sel fo mai. Chu chu Trump leh Elon Musk te boruak ang ni lovin Modi hian hetiang thil thleng thei a nih na thuak bur Kishore thu hi a pawm em em a, vawiin thleng hian a phei che a sual lo mai ni lovin khawvela India a dah chung nung hle a nih hi.

A inkawp awm te te, vawiin thleng hian an la inkawp tihsak mai ang u. Ram ropui thleng tur, vizawn nei tha, bei thlawpna tur khawpa thluak bu nei tha leh kawp tha hi kan ram hruaitute hian an la man chhuak fuh ve lo a ni mahna, kum chanve chhungin lirthei che sualah mi sawmthi. Kum chanve kal ta, January atanga June inkar chhung khan Aizawl khawpuiah lir thei che sual avangin mi sawm an thi a, hliam sawm an awm bawk. Aizawl traffic thawktuten Zalen an hrilh danin January atanga June sanghnih sawmhnih panga chhung hian Aizawl Traffic Police huam chhungah lir thei che sualna hi tum sawm pasarih thlengin Heng zingah tum sawmah hian thihna a thleng a, tum thumah inhliamna awmin hliamte nau awmna pakhat leh. Inhliam awm lo chetsualna tum thum a thleng bawk. Lirthei chetsual chhan ber chu a kalhtu fimkhur lo vang liau liau a ni tih sawiin lirthei chetsualna chhanah hian a khawl lam fel lo vang emaw, a khaltu hriselna dinhmun vang emaw, Kawng dinhmun vang emawah chetsualna thleng a awm lo va, chetsualna thleng hi a khalhtu fimkhur loh vang liau liaua thleng niin heng zingah hian rui chunga lirthei khalh avanga accident thleng pahnih a awm a, fimkhur taka lirthei khalha pumpelh theih vek a ni, an ti. Lirthei chi hrang hrang chetsual zat zawhna chhangin traffic thuktute chuan lirthei chesual zawng zawng zingah hian two wheeler pakhat tih loh chu mahni maia tawhsual tawk ni lovin lirthei dang nena in su in tai palh an ni a. Lirthei chetsualna lirthei hrang hrang in hnamhnawi dan chu two wheeler sawm pasarih LMV paruk, MMV pali leh HMV pali niin an vai hian sawmthum pakhat an ti bawk. January atanga June sanghnih sawmhnih panga chhung hian lirthei dan bawhchhia man sangli zathum sawmhnih pasarih an awm bawk a, heng zingah hian two wheeler tam berin sangthum za sawmhnih pakhat man a ni a, hei hi lirthei dan bawhchhia zawng zawng man atanga chhutin seventy two point twelve percent a tling a ni. Heng bakah hian lirthei dan bawhchhia HMV za pahnih, MMV sawmthum pakua, LMV zariat pali, bus sumhnih pahnih, taxi zahnih sawmthum pathum leh a dang pathum an awm bawk a. Dan bawhchhia te hnen atanga sum chawi tir tlingkhawm hi cheng nuai sawmthum pariat sing riat sangkhat leh zanga a tling a ni. Lirthei dan bawhchhiah thlatina Traffic Police ten an man dan chu January-ah zali sawmkua pakua, February-ah za sarih pariat, March-ah za ruk sawm pakua, April-ah za sarih sawm panga, May-ah za sarih sawmsarih leh pali leh June thlaah sangkhat leh sawmpahnih te an ni. Lirthei chi hrang hrang, dan bawhchhiahna langsar zual te chu en virus bawhchhia sangkhat ze thum sawmli pali, a hmun lova lirthei dah, no parking, sangkhat ze hnih sawmhnih pali, no turning, ze thum sawmhnih pahnih, no entry, ze hnih sawm sarih leh pahnih, wrong side, ze hnih sawmli, driving licence til lova khalh, ze hnih sawm pathum,

Sorkar laipui duh dan anga Myanmar raltlante chhinchhiah hna Biometric Enrollment chu July thla tawp hian bul tan nan hman tan tum a ni a. He hnathawh nan hian cheng nuai sawmthum leh pariat rua hman chin phawt a ni. Zalianin Home Department thuktute hnen atanga thu a dawn danin Biometric Enrollment tihna tan hian hmanrua leh ti tur tul eng emaw zat a awm avangin duh anga thawh zung zung a harsa tih an sawi a. Sorkar laipui chuan ral tlandia chhinchhiah hna hi online hmanga kalpui tur a tih avangin internet service awm thatna hmunah te hma lak hmasak a tum tih an sawi a. Heti lai hian ral tlan camp awmna tam tak chu hmun kilkhawr tak tak te a nih avangin harsatna a awm dawn tih sawiin internet awmna hmun leh tlawhpawh awlsam deuha hmalak phawt a ngai dawn tih sawiin internet a that miau loh chuan offline hmanga tih pawh a tul mai thei niin a sawi bawk. Home Department thuktute chuan raltlan chu nirtin an chet reng avangin a zat chiah sawi har an tih sawiin lut leh chhuak an awm reng niin an sawi a. Tun hnaia chi leh chi inkar buaina avanga Mizoram lutte pawh chhinchhiahnaah hian chhinchhiah tel ve an ngai dawn niin an sawi. Home Department thuktute chuan Myanmar ral tan chhinchhiah hnathawhna atan hian cheng nuai sumthum leh pariat ruahman chhin phawt a nih thu sawiin a daih bak chu ngaihtuah chhunzawm zel tur tih zalen an hrilh. Myanmar raltlan chhinchhiahna hnathawhna atan hian computer, web camera leh hmanrua dang engemaw zat lei a ngai dawn a, a sian so tur hi sorkar laipui tum tur a ni mah se, Central lam an hmanhmawh tawh vangin sum hi min rawn pi lo mah se, Mizoram sorkar sum hmanga hna lo tan phawt a ngai dawn a, tuna a sian so tura ruahman chengnuah sawmthum pariat hi chuan a daih a rinawm lo va, sorkar pawhin a ngaihtuah chhunzawm zel tura kan ngai a ni, tiin Home Department official pakhat chuan a sawi. Myanmar ral tlan chhinchhiahna tura an mamawh leh sum sian so ngaite hriattir tura an ti angin Aizawl DC leh Saitual DC chuan an mamawh zat tur an cheh lut tawh a, District dang DC te chuan he thu buatsaih lai thleng hian an la theh lut lo nih a hriat a ni. Zalen thudawn danin sorkar laipui chuan Myanmar raltlante chhinchhiahna tur hian Mizoram sorkar chu tum engemaw zat a rawn hria tir tawh a, mahse Mizoram sawrkar hian chhuanlam engemaw siamin a lo hnar thin a. Sawrkar laipuiin raltlante chhinchhiahna tura a ruahman Embassy form chu raltlante tan a him lo thei tih sawiin chhinchhiahna dang hman turin sawrkar laipui chu a ngen a. Embassy form-ah hi chuan Myanmar sawrkarin raltlante hming leh nihna a hria theih vek dawn avangin ral tlante tan hian a him lo niin sawi a ni. Mizoram sorkar ngenna hi pawmin sorkar laipui chuan Foreigners Identification Porter, FIP, hmanga chhinchhiah turin ruahmanna an rawn siam leh a. Chhinchhiahna hnuhnung ber ni sawmhnih pali thlaruk sanghnih sawmhnih panga ah chuan Myanmar ral tlan hi Mizoramah mi Singhnih sang sarih za sarih sawmnga pakhat an awm mek. Awle, khatir zawng kha MS Collection atanga kan lo tih chhuah thei te chu a ni e.